Игътибарыгызга Бөек Ислам тәгълиматының кочагында милли мәдәни программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Исәнмесез кадерле тамашачылар. Әссәләмәгаләйкүм, газиз милләттәшләр! Без сезне Балкыш тапшыруында янәдән бүген сәламлибез! Хөрмәтле тамашачылар! Олуг Ватаныбыз Русиянең Бөек Ватан сугышында җиңүләр, фазыйләткә ирешүләренә инде быел 71 ел булды. Ошбу мөнәсәбәттән сөекле Пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең Ватанны сөю иманнандыр дип боерган хәдис шәрифенә һәм дә әһле ислам галимнәребезнең Байракларны байрак иткән Өстендәге кандыр Туфрагы өчен үлсәң далаек, Ул Ватандыр, дигән нәсыйхәтләренә таянып, 2016 елның 8 март көнендә Советлар Союзы Герое Минегали Гобәйдуллинның тууына 95 ел тулуы мөнәсәбәте илә матәм яки хәтер кичәсе узгарылды. Бу матәм, хәтер көннәре Миякә районы хакимият башлыгы Рәшит Габдрәшит улы Актугановның җитәкчелегендә үтте. Без бөтен Миякә халкы белән Советлар Союзы Герое Минегали Гобәйдуллинның авылында гыйбадәттә һәм хезмәттә булдык. Без җан йөрәктән олуг халкыбызны Бөек Җиңү белән җан йөрәктән тәбрик итәбез. Җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстан күгендә бәхет кояшыбыз, җиһан кочагында иминлек йолдызыбыз балкысын дип догалар кылмактабыз. Үршәк баш карамалы, белүегезчә, ул Гюрра яулы, безнең авылдаш, якташ Минегали Гобәйдуллин, Александр Матросның подвигын, аның батырлыгын кабатлады. Без аңа, авылдашлар, бик ихтирамлыбыз, без аны яратабыз. Миңа Гыйбадуллин үзе батырларча һәлак булса да, ул бүген дә безнең белән, ул, аның хезмәте без бүген дә тоеп яшибез. Без рәхмәтлебез шушы үзебезнең районда яшәгән халыкка, халыкка. Без горурланабыз, горурланабыз үзебезнең герой белән. Ул сигезенче мартта, егерме өч. Яшендә батырларча һәлак була безнең герой. Ә бүген инде, тагын да мин әйтер ием, икенче олы бәйрәм белән, бәйрәм алдындагы шушы көн белән без үзебезнең авылда яшәгән хатын-кызларны тәбрикләп үттек. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек, семьяларында бәхет и уңышлар теләдек. Газиз вә газәмәтле Рашид Габдрашид улы Туганов. Газиз халкым, Иршак баш корамалы халкы. Туган як. Без әле дә сибелә чәчем, җилләр искәндә, зилә үзәк исемә төшкәндә дип, һаман да сулыгып-сулыгып җырлыйбыз. Без туган ягыбыздан шушы Өршәкбаш авылыннан, минем сабыйлыгым, мәктәп елларының урамнарыннан без көч, без рух алабыз һәм сезләргә, Ватаныбыз балаларына без тагы да шәрифият, кадер-хөрмәт телибез һәм халкыбызның бөек улы Хәбибулла улы Минегали Гобәйдуллинга, Аның нәселләренә фазыйләт яки өстенлек, зәфәр, җиңүләр казанып яшәүләр насыйп әйләсен дип догалар кылмактабыз. Сез бүген җан йөрәгегездән аның һәйкәл тарафына, аның рухын сөендерү ниятеннән чәчәкләр китердегез. Әйе, чәчәк Ул гүзәллекнең исеме, ул сөекле пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд салләллаһу аләйһи вә сәлләмнең рухыдыр, ул Ватанга мөхәббәтебезнең билгеседер. Һәм дә тагы да нәкъ шагыйрь әйткәнчә, бу форсат, бу мөмкинчелекләребез. Үз илебездә, үз өебездә, үз җиребездә хокуклы һәм бәхетле яшәвебез хакына Бу тәкъдир хакына ягез әле шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы. Сезләргә тагы да бәхет, бары тик бәхет теләп, догалар кылмактабыз. Аллаһ юлы бердер бер, ла илаһа иллаллаһ. Аллаһ юлы бердер бер, ла илаһа иллаллаһ.

сәнгать эшлеклесе, композитор Афарим Акчура Гали җәнаплары. Сезләргә тагы да именлек, бәхет, сөенечләр һәм куанычлар эчендә Хабибулла улы Минегали Гобайдуллинның нәселләре, оныклары булып бәхеттә, бәрәкәттә яшәргә Һәм дә җәүһәрле мәхәббәт белән гомер кичерегез. Күңел канәгатьләнүе белән шунысын да әйтәсе килә, Меэка районы Ишәкбаш авылында Советлар Союзы Герое Минегали Гобәйдуллинга заман таләпләре буенча музее оештырылган. Геройның утырып белем алган партасы саклана бездә. Минераль бәләкәйдән үк җырга, моңга, сәнгатькә гашыйк кеше була. Менә аның гармоны. Гармонын музей төзи башлагач, әнисе бүләк иткән музейга. Үзенең кулы белән ясаган рамасы бар, менә фотография куяр өчен ясаган рамасы. Монда әнисе Мәликә әби кигән күлмәк белән аларның семьясының тастымаллары саклана. Күрәсез, кардәшләр, сугыш мәйданы. Офыкта Минегали Хәбибулла улы Гобәйдуллин амбразураны каплауның рәвеше күрсәтелә. Әйе, алар шаһитләр. Шаһитләр динебез исламга күрә. Ахирәткә күчсәләр дә, алар тагы да бу дөньяга килеп, ватан өчен, милләт, дин һәм исламият өчен яңадан җан бирергә әзерләнүчеләр. Күрәсез, Өршәкбаш авылы Мингали Гобәйдуллинның музеенда бу сугыш майданы ничек ачык итеп бәян ителә.

өстенлеккә, зәфәр, җиңүләргә казана алабыз. Безнең әткәй-әнкәләребез бик хезмәт сөючән булдылар. Күрәсез, тарихның хәтәр җилләре искәндә, Беренче сугыш, дөнья сугышы, Икенче дөнья сугышы, революция, репрессия, Ачлык еллары, ләкин безнең әткәйләр, әнкәйләр җылап, мескен булып зарланып яшәмәделәр. Алар җырлап хезмәт иттеләр һәм ил, ватан, милләт өчен сигезәр, унар, унбишәр бала үстереп калдылар. Күрәсез, хезмәтнең фазыйләте никадәр мәшһүрдер. Хәзер сезнең игътибарыгызга хезмәт җырларын тәкъдим итәбез.

Советлар Союзы Герое Миңнегали Хәбибулла улы Гобәйдуллинга арналган кичәбез тәмам. Шаулап-гөрләп илебезгә тагын язлар килсен, якты кояш сүнмәсен, күгебез аяз, дөньяларыбыз имин булсын! Хөрмәтле! Мөхәммәт Галләм улы, хөрмәтле Илаһи төркеме, менә без әле карап утырдык та шундый зур концертны, шундый матур концертны, минем менә ничектер күңелләремә сандугач моңы керде дип тә әйтсәм була. Рәхмәт сезгә шундый матур итеп, шундый матур концертлар э, эшләп, халык арасында шуларны тарату, дини дини тәрбия алып баруларыгыз өчен авыл Советы хакимияте исеменнән һәм район Советы хакимияте исеменнән Очак баш Карамалы авылы Советы биләмәсендә яшәүчеләр исеменнән сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең алдагы шушы тормышыгызда, алдагы эшегездә уңышлар, бәхет, шатлык телибез. Исәнлек сезгә һәм дә саулык! Хөрмәтле авылдашлар, килгән кунаклар, балалар, укучылар һәммәгезгә дә туып килгән зур яз бәйрәме белән ихлас күңелдән сезне дә котлыйсы килә. Сезгә, гаиләләрегезгә иминлек,